Bukhane, podkast o krımsko-tatarskoi literaturi.
Meraba, meraba, ürmetli diñleycilerimiz! Siz Bukhane podkastını diñleysiñiz. Mikrofon ögünde men, Sebiya Asanova, sizni can yürekten selâmlayım. Añlağanıñız kibi, bugünki bölügimiz ana tilinde çıqacaq.
Altı yaşında olğanda bir kün Balta teymegen ormanlarğa bağışlanğan kerçek ikâyeler adlı bir kitapta şaşırtıcı bir resim körgen edim. Resimde yırtıcı bir ayvannı yutqan balaban boa yılanı tasvirlengen edi. Aşağıdaki o resimniñ bir kopiyası. Kitapta, boa yılanı avını bütünley çaynamazdan yuta, bundan soñ o qıbırdap olamay ve altı ay devamında aşnı azım etkence yuqlay, dep yazılğan edi.
Bu belli bir eserniñ satırları. Ümüt etem ki, siz onı tanıdıñız. Yoqolsa, bugünki bölügimizni soñunace diñleñiz. Sizni bugünki musafirlernen tanış etmege aşıqam. Selâm aleykum, podkastımızğa hoş keldiñiz. Sizni eşitmege mında pek memnünüm. İçtimaiy ağlarda böyle bir haber kördim, yani Kiçik prins eseri Qırım tatar tilinde olacaq. Ve bu haberni men Osmannıñ saifesinde kördim. Demek, bugün bizim musafirimiz resimci Osman ve Timur Kurtumerov. Dostlar, özüñizni tanıtıñız, bir qaç söz öz aqqında aytıñız. Osman, buyurıñız. Men tüşüneydim, endi meşur bir adamım yoqmı? Haydi, yaxşı, öyle olsa. Men resimcim, yani illüstrator. Men Kimerde metinler yazam, Armançıq içün. Terbiyeci Kimerde çalışam, resim ocası ve soñki zaman til. Ocası da olam sayılamış temini bağlav merkezinde. Yarım yıl devamında til, qırımtatar tilini berem, derslerini berem, öyle. Añladım. Asılında bizim podkastımız video podkast olsa, belkim bizim diñleyicilerimiz, seyircilerimiz birden seni tanır ediler. Ğayet meşur bir insansıñ, amma podkastımız audio formatında keçe, onıñ içün Nasıl bir Osman bey bizde bugün musafirlikte olğanını añlamaq kerek, onıñ içün böyle bir sual berdim. Timur, meselâ, bizim podkastımızda musafir olaraq bulundı. Amma kene de, Timur, saña söz berem, bir qaç söz öz aqqında tarif et bizim diñleyicilerimizge. Birinciden, men belesem Osmannı sesten de tanımaq mümkün dep tüşünem, bunı aytayım. Men ise adiy jurnalist. Sabıq adiy jurnalist, şimdi ise çoqça tercimanğa, öz icadıma ve til ögretüvine daldım ve bu saalarda çalışam. Asılında men internette körem, qırımtatar tilinden ders bergen onlayn şekilde insanlarnıñ sayısı ep arta, bu men belesem. pek quvandıra, çünki tilni aqiqiy bilgen insanlar ders bermege başladılar ve men bilesem, endi qırımtatar tilini ögrenmege istegen insanlar çoq şanslılar. İstekleri olsa, yani fırsatları bar, mına böyle kibi ocalar bar, Osman bey, Timur bey, olarğa muracaat etiñiz. Bu insanlarnı men şahsen bilem, onıñ içün olar sizge pek yahşı qırımtatar tilini ögreterler. Demek, keliñiz bizim eñ müim mevzumızğa keçeyik, yani. Tük prints eseri Qırım tatar tilinde olacağını men internette kördim, Osmannıñ saifesinde. Osman, belkim sen añlatırsıñ, neden bugün mında Timur da buluna ve asılında bu eserni tercime etmek ğayesi nasıl peyda oldı ve kimniñ başında peyda oldı? Böyle oldı ki, men icad boyunca, nasıl deyim, telegram kanalımda, Daima bir sorav ötkerem, yani ne begenesiñiz, ne oquysıñız, ne isteysiniz. Ve böyle bir soravlar oldı ki, başta men nasıl bir formatını, edebiyat formatını begenesiñiz, belki de şiirler cıyıntığı, belki de ikâyeler cıyıntığını begenesiñiz, da bilmeyim, bir şey. Ondan soñ soradım, nasıl nesil içün? Qaysı nesil içün az yazılğan, az edebiyat bar mına qırımtatar tilinde? Ve añladım ki, cevaplar boyunca on eki yaşından başlap on sekiz yaşına qadar mına bu çağ içün az yazılğan, bu çağ neçündir bizde artta qaldı. Ve bu soravlardan soñ, añlağanıma köre, bir zamanda künlerniñ birisinde Alime Abselâmova öz körüşüvni ötkergen edi, men de anda bulunğan edim, yanıma bir qız oturğan, Elmaz degen bir qız, oña selâmlar. Ve. Añlağanıma köre, o menim soravlarımnı kördi ve onıñ başında böyle bir ğaye peyda oldı, mına, Küçük printsni qırımtatarcasına tercime etmek. Başta maña şunı teklif etti, tercime etmek. Men tüşündim ki, becerirmi, yoqmı ve bu tüşüncelernen, ebet, kene de blog boyunca. Paylaştım, mına böyle böyle bir tedbir oldı, böyle körüşüv, böyle laf çıqtı, ne dersiñiz, ne tüşünesiñiz? Ve tam şu zaman Timur maña yaza, yani men azırım onı tercime etmek, kel, işbirlikte bulunayıq. Mına şu sebepten mında Timur ve… Daa bir qız, amma o aqqında men tüşünem, Timur daa çoq bile. O özü teklif etti, yani bir özü çalışmağa istemegen edi, yardımcısı kerek edi, mına, buyur, Timur. Bu qız, bu Mamure Çobanova ve men bilesem, çoq insan onı. Terciman ve til ocası olaraq tanıydır. Ne içün men oña teklif ettim? Birinciden, aytacaq edim, tefsirler anda yazıqlar olsun çoq olmadı seniñ yazuvıñnıñ tübünde ve böyleliknen Osmanğa yazdım ve bundan er şey başlandı. Soñ biraz tüşündim, çünki Kiçik prins bu yengil bir eser degil. O. Balalarğa olsa da tili ve bazı obrazları olarnı ana tilimizde daa da yahşı ketirmek içün, yazmaq içün men tüşündim ve birinçiden ebet Mamure dostum aqlıma keldi. Çünki biz mamuriyenen çalıştıq ve çeşit yarışlarda da iştirak etip, beraberlikte, tamam bu tercimanlıq meselesinde ve men oña teklif ettim beraberlikte çalışmağa. O da öz razılığını birden berdi ve ayttı, çoqtan bu Kiçik prinsni tercime yapmaq özü de istey edi. Amma çeşit sebeplerden başlamay edi. Ğaliba, buradaqasını bekley edi. Yani siziñ taqımıñız üç insandan ibaret, Timur ve Mamuriya tercime eteler. Osman, siz ne yapasıñız? Men daa çoq yolbaşçılıq yapam. Yani menden başlandı. Ondan soñ daa neler yapam? Ğayrıdan. Ekzüperiniñ resimlerini yapam, çünki şimdiki bar olğan resimler, olar, onlarnıñ keyfiyeti pek de yahşı degil. Olarnı kene de mına nümünege baqıp resim yapmaq kerek, keyfiyetli olsun. Çünki basqanda biz ümüt etemiz ki, şu kitabnı kâğıtta basarmız, keyfiyet kerek, resimlerniñ keyfiyeti kerek, yani anda pikseller körünmesin ve ilâhre, ve ilâhre. Tehnikiy ceetten yahşı bir resimler olmalı. Elbette, menim elim kelişi şuna, men şunıñnen endi qaç yıl devamında çalışam, men daa bu işni yapam. Amma birinci, eye, Timur, ğaliba birinci qısmını tercime etkende, men burnumnı soqtım anda bu tercimelerge, amma añladım ki, yoq, kerekmey, daa bunıñnen başımnı qattırmaq olamam. Ve menden ğayrı daa bir talay ocalar bar ekenler, olar da ilişip qalğanlar, olarnıñ fikri yeterli mına Timurnıñ, Mamumreniñ ve endi biraz baqan adamlarnıñ dey fikri yeterli. Men de anda şimdi qoşulsam, yoq, bu qalabalıq olar. Amma qayd etmek isteyim ki, Mamureniñ daa bir adamı bar, o frenk tilinden. yahşı bile, ögrengen ve oña mına frenk original metnni tercime ete, tercime etmek yardım ete, añlağanıma köre mına. Yani endi üç kişi deseñiz, bu biraz yañlış, bizde ya dört, ya beş adam bardır, bardır, öyle. Toqtañız, siz rus tilinden degil, siz frenk tilindenmi tercime etesiñiz? Men şimdi biraz añlatarım. Başta bir biz añlaştıq baqmağa ingliz tilini ve rus tilini, elbet. Çünki bizim taqımımızda, yazıqlar olsun, iç bir kimse frenk tilini bilmey, yani original tilini bilmey. Onıñ içün rus ve ingliz tilini teñiştirip baqmağa ve tercime yapmağa niyetinde oldı. Soñ mamurenen biraz oturdıq, tüşündik ve böyle fikirge keldik ki, biz türk tilini de bilemiz ve endi üç tildeki tercimelerni baqıp, qırımtatar tiline tercime yapmağa başladıq. İlân yapılğan soñ, mamurege onıñ talebesi yazğan ve. öz yardımını teklif etken, yani ingliz tilindeki tercimeni baqıp ve frenk tilindeki originalnığa baqıp, belki de ingliz tilinde olğan bazı doğru olmağan, tercime yapılmağan yerlerni o tüzetmege başladı ve bizge bere. Onıñ içün şimdi biz ingliz, türk, rus ve mına bu qızçıqnıñ yazğan tüzetüvlerden qullanıp tercime yapamız. Yani qırımtatar tilinde originalğa eñ yaqın olğan bir variant olacaq, öylemi? Ebet.
Maşallah sizge. İşiñiz qolay kelsin. Bu asılında pek meraqlı. Çünki men asılında böyle tüşüne edim. Aldınız rus tilinde olğan metinni, onı qırımtatar tiline işte çeviresiz. Bu daa da qolay çünki. Amma siz o qadar iş yapasıñız, yani dört tilni, ebet, rus, ingliz, türk ve frenk tilini alıp, olarnen çalışıp qırımtatar tiline çeviresiz. Maşallah sizge. Ebet, bu biraz çoqça vaqıt ala, amma biz böyle temelli yapmağa isteymiz. Men atta tüşünem ki, biz bu tercimeni soñ belki de bir dersliklerge kirsetirmiz, bir parçanı kim bile, belki de hrestomatiyalarğa kirer. Men böyle bir fikirimdeyim, arzularımdam. Şunıñ içün, ebet, temelden yapamız. Ve bilesizmi, bizimkiler, potentsial bir oquyıcılar, olar da pek de buna diqqat eteler. Yani tek ilân etkende birinci bir, yani mına tercimanlar tapıldı dedim. Mana birden endi yazılıp başlağanlar, ya qaysı tilinden yapacaqsıñız tercimeni? Çünki bizge sadece endi rus tilinden kerekmi, bizge bir şeyler yüksekçe kerek eken. Onıñ içün em biz de böyle keyfiyet tutmaq isteymiz ve oquyıcılarımız da bunı talap ete, özleri talap ete. Şunıñ içün endi qolay-qolay bu yolnı keçememiz. Tabiy ki, para berseler, sonı talap eteler. Söz sırası, men kördim, eki yüz elli ruble, öylemi, bir insandan eki yüz elli ruble. Amma bu ne içün? Bu elektron versiya olacaq ya da basılacaq, nasıl olacaq? Elektron şeklinde bu kitap eki yüz elli ruble turacaq. Em tura, em endi oquyıcılarımız, alıcılarımız alğanlar elektron variantını, mına bir qaç qısım basıldı. Kâğıtta ise elbet Pallıca olur. Men böyle başta beş yüz yazdım, böyle tahminen beş yüz olurdır bu kitap. Bu elbet de bayağı şeylernen bağlı, yani kâğıt, Ne keyfiyette olur, ne ağırlıqta olur, soñ cıltı nasıl olacaq, renklimi, renksizmi, bu ebet basmahane da bizge başımıznı qattırar. Yani eye, eki şeklinde kitap çıqacaq, ümüt etemiz. Endi mına bugünge altmışqa yaqın nusqa sımarıldı, biz endi quvanamız bunı. Bu sayıllarğa, ümüt etem, aylar devamında daa toplanır adam, amma basma hanelerniñ talaplarına köre, bizge eñ azı üç yüz kitap sımarlamaq kerek, ondan soñ belki de kerçekten de mına bu beş yüz rublege biz kirermiz, sığdırarmız fiyatını. Öyle. Yani keliñiz bizim diñleyicilerimizge biraz tafsilâtlıca añlatayıq. Meselâ, bugün insan diñley bizim podkastımıznı, birinci sefer bu ğaye aqqında eşite ve deymen, bu kitapnı almaq isteyim. Nasıl o onı satın ala bile? Eger bu adam Qırımda yaşasa, demek o eki variantı, eki bir yolu bar, Elektron şeklinde eki yüz elli rubleden şunı almaq, ya da kâğıtta basılğan kitapnı da beş yüz rubleden satın almaq imkânı bar. Öyle. Ve daa bir şey qayd etmek isteyim, şimdi böyle bir fikirge keldik taqımımnen, basılğan, kâğıtta basılğan kitap kiril urufatında olacaq bunıñ. Birden şunı aytamız. Siz, meselâ, onı da bütünley tercime etmediñiz. Meselâ, bazı bir, bilmeyim, kün belgilediñiz, bilmeyim, dekabr ayında bu kitap bütünley tercime olıp, er bir satın alğan insanlarğa yollanılacaq, ya da siz böyle parça-parça onı tercime etip insanlarğa yollaysız. Nasıl bu iş ola sizde? Mende bir şeyni Osman aytqan şeylerge qoşmağa isteyim. Bizde elektron şekili eki versiyada bar. Yani Kiril rufatında ve Latin rufatında. İstegen insan onı nasıl istese, onı ala bile. Qararlaştırdıq, özü içün bu yılnıñ soñunace onıñ tercimesini bitirmege qısmet olsa. Ve buña irişemiz, tırışamız, küreşemiz de mümkün demege. Ve elektron çeşitini alğan insanğa şimdi endi onlayn şekilde onı qapalı bir Telegram kanalda oquy bileler. Anda endi men bilesem bugünge, yani bu podkast yazılğan kününe, Üçünci qısım çıqacaq yaqında. O, azır demege de mümkün. Ve daa unutıma aytmağa, Qırımdan tış olğan insanlar elektron versiyasını latin urufatında ala bileler, bu içün paralarnı mamuriya toplay. O da mümkün demege, bir kere qave içmege fiyatı yüz elli, amma bu. Grivna endi. Qıtada yaşağanlar, olar mamurege yazsınlar, qıtada yaşağanlar. Qırımda yaşağan soyları olar maña yaza bileler. Şimdi sizde barmı mındasıl bir statistika, yani altmış insandan ne qadar Qırımdan, ne qadar Qırımdan tış, ya da yoq? Statistika, elbette, böyle aydın bir statistika yoqtır. Ep, amma añlağanıma köre, bu altmış kitap, elbette, Onı sımarlağanlar çoqusı Qırımda yaşağan soyları, amma yigirmi, ege, yigirmi kitap iç te Qırımda yaşanmağan adam sımarlağan, mına, qırımlılar içün, qırımdakiler içün, böyle, mana, bayağı on biñ Ruble yollağan, özü mında yaşamay, amma böyle bir destek yapmaq istegen edi. Dedi, mına, kitaphanelerge berersiñ, bilmeyim, istegen adamğa, amma onıñ belki de imkânı yoqtır, satın almaq imkânı olmaz, belki de oña da berersiñ. Böyle, yani yigirmi kitap, bu Qırımdan tış. adam sımarlağan, qalğanı ise bugünki zamanımızğa Qırımdakiler, mına böyle. Elektron şekli aqqında bir statistika, ne içündir mende pek de çoq adam şunı sımarlamay, çoqusı kâğıtta almaq istey. Menden mına şimdi anda yüz adamğa, yani qapalı Telegram kanalında yüz adamğa yaqın abuneci bar endi. Yani. Ondan dersiñ on beş adam bu Qırımda, Qırımda yaşağan soyları. Qalğanı ise qıtadan kelgenler ve daa bir şey qayd etmek isteyim, unikal bir şey, mını biz deymiz, qırımtatarlarnı birleştirmek, Qırımda, Qırımda olmağan soylarnı, elbette, elbette, amma, Bu proyekt endi qırımtatarlarnı, sadece qırımtatarlarnı degil, o endi başqa milletten çıqqanlarnı da birleştire. Yani siz abunecilerniñ cedveline baqsañız, anda tek qırımtatarlar degiller, daa bir qaç millet qoşuldı. Men buna daa çoq quvanam. Pek quvandıra, kerçekten de. Ve soñda mına böyle destek köstergen, köstermege istegenler olsa, buyurıñız dostlar, yani tek böyle eki yüz elli rublege kitap satın almañız, imkânıñız olsa, men belesem çoqça para da yollañız, men şimdi bunı utanmayım aytmağa, çünki kerçekten de bu insanlar böyle bir, Ğaye olarda peyda oldı ve siz bu şeylerden çoq para qazanmaysız ve böyle destekçiler olsa, men belesem, daa da yahşı olur, çünki Qırımda bir kitap bastırmağa şimdi qırımtatar tilinde çoq qıyın bir şey, çünki ne qadar az olsa, o qadar palı ola. Onıñ içün ne qadar çoqça insan sımarlasa, ne qadar çoqça insan destek kösterse, o qadar çoq insanlar içün bu kitap yahşı bir fiyatta peyda olur, yahşı bir fiyatta insanlar içün satılır. Osman ve Timur, aytıñız, nasıl qıyınlıqlar rast kele sizge, nasıl manialar ola? Barmı öyle şeyler? Men başlayım. Eñ büyük mania, bu, elbette, ocalarımıznen yahşı bir müit, doğurmaq bunı, çünki olar bir sözge ilişip başlaylar ve bir talay dava ola bile, mına, er kezni tınçlandırmaq, er kezni, aydı, yaş, biz yazğanınızğa köz taşlaymız, qulaq asamız, qorqmañız, mına, şu yahşı bir, eyi bir müitni saqlamaq qıyın ola. Qalğanı ise, mence, bugünge, Olay keçe, yani, bilmeyim, altmış kişi bu çoqmı ya azmı, men içün bu normal bir sayı. Yahşı, mına, nasıl deyim, toplana adam, şunıñ içün men bu taraftan iç te bir mania körmeyim, iç te keder de yoq. Amma, deyim de, qonuşqanda yahşı, eyi, muabbet-muabbet bir Qonuşmaq mına eñ qıyın mesele, men içün, men içün, yolbaşçı içün. Kene de bu birinci qısımnı böyle açıq er keske, er kes oqusın, dadını duysın, sen ğaliba böyle dediñ, e? Osman, böyle qoyğanda, ebet, ocalarımız biraz oña böyle tenqitnen baqtılar ve men açıqtan yazdım olarğa. Yazıñız maña, men terciman olaraq, maña yazıñız teklifleriñizni. Ğaliba, bundan soñ biraz tınçlandı ortalıq. Ne ise, men añlayım ocalarnı, çünki bazıları bizni, yani yaşlarnı bilmeyler ve olar bizge böyle çoq işanmaylar demege de mümkün. Amma men belesem, endi yavaş-yavaş. Yaş nesilniñ qollarına da nasıldır bir rullerni bermege kerek ve olarğa biraz tenqitsiz, yani tenqitnen, amma böyle konstruktiv tenqit yapsalar, daa da yahşı olur edi, ebet, ve men de quvanar edim. Amma, işansınlar. Tercime tarafından, ebet, Pek çoq vaqıt ağa bu dört tilni baqmağa. Çünki onı baqmağa, er cümleni teniştirmege ve soñ tercime yapmağa bu biraz çoqça vaqıt ağa ve bu biraz qıyın, ebet, amma diger çaremiz şimdi yoq. Nasıldır bir yahşı bir. mahsulatnı yapmağa istesek, tek bu, bu taraftan qıyınlıqlar bar. Daa bazı, bazılarda olar, qıyınlıqlar, ebet, söz yetişmey bizde, bazı sözlerni tercime yapmaq içün çeşit luğatlarnı baqmağa kerek ola ve mında tek. Qırımtatar luğatları degil, mında işke kete em qazaq, em azerbaycan, em özbek, em türk luğatları. Biz bunı tenqit deymiz, amma ep ocalarımız atı istegen adam şimdi onlayn şeklinde çıqqan qısımlarnı oqup, Baqıp çıqsa, onıñ fikirleri olsa, o, yazsın bizge, o fikirlerini, isteklerini, bilmeyim, qayd etmelerini yazsın, biz ep azırmız bunı oqumaq, buna qulaq asmaq azırmız. Yani, Timur dey, mına, yaşlarğa endi rul bermek kerek. Amma ep yanımızda olmaq mümkün, tenqid etmek mümkün, yazmaq mümkün. Qorqmañız, utanmañız, bu iç te mesele degil, bu qonuşma, qonuşma. Canımız ağırmazmı? Canımız ağıra, ebet, amma bu normal bir şey. Mence, bir qaç künden soñ bu can ağrı keçe, unutıla, soñ böyle taze bir aqılnen, fikirnen baqasıñ şuna. Ebet, doğru, tam böyle. Mına, birinci qısmı bizde pek meşur olğan edi, anda tiyilmegen degen sözü er kesni qasevetke daldırdı. Amma kene de, başta biz ıncındıq şuna, vay, ne içün ya begenmeysiñiz, ya luğatlarda bar da, dep yazdıq. Amma ondan soñ men tüşündim ki, yoq, Keliñiz böyle ciddiye baqayıq buna, belki de kerçekten de bu söz kelişmey, sorav kene de ötkergen edim ve bilesizmi, bu tesir etti. Ocalarından birisinen soñ qonuşqan edim, o pek quvana edi, yani yoq, siz mına baqasıñız, yazğanlarıñızğa baqasıñız ve til tapmaq tırışasıñız, bu yahşı, dep yazdı. Yani til tapmaq biz ep azırmız. Amma ebet, bir incelik bar, endi serbest bu tercimeni baqıp olamazsıñız, endi satın alıp tek onıñ metininen tanış olursıñız, öyle. Amma satın alğan soñ ve Bizge öz teklifleriñiz yasañız, pek memnün olacaqmız. Timurnıñ canı ağırmaz, dostlar, qorqmañız, yazıñız. Başta eki yüz elli rublege kitap alıñız, aftada bir keremi, ayda bir keremi çıqa yañı bir bölük. Onı oquñız ve soñra istegen şeyleriñizni yazıñız. Timur ve Osmannıñ canı ağırmaz, öylemi? Doğru, doğru, doğru. Amma eki yüz. Eki yüz elli ruble, bu bütün kitap, bu er bir bölük degil, kimse qorqmasın, biz mında bütün aqçanı qazanmaq istemeyik. Bu aslında atta aqça qazanmaq aqqında degil, çünki bu daa çoq bağ tutmaq, bir Meraqlı bir proyekt uydurmaq, bunı qonuşmaq ve kene de til, tilni arttırmaq, tilni mot etmek, ya nasıl yapayıq onı, mot, meşur bir eserini almasaq, ne içün, nasıl etip tilimizni de, nasıl deyim, inkişaf ettirecekmiz, mot ettirecekmiz, adamlarnı meraqlandıracaqmız eken? Mence, tam bu yolnen ketmek kerek. Em de edebiyatımızğa bir qoşma, bir destek, çünki mence tercimelerimiz, yani diger tillerden ana tilimizge tercime etilgen eserler, ikâyeler, kitaplar, Pek az ve bu da men belesem nasıldır bir isse. Kerçekten bu pek büyük bir isse ve böyle kelecek planlarıñız aqında da qonuşmağa isteyim. Meselâ, bu proyektni muvafaqiyetnen yekünleseñiz, meselâ, yılnıñ soñunace onı bütünle tercime etseñiz, mına üç yüz, en azından üç yüz insan Sizge qol tutsa, bu kitapnı alsa, kitapnı bastırsañız, böyle bu taqımnen, yani Timur, Mamure, Osman, daa bir qaç insanlar, yani yañı bir kitaplarnı tercime etmege ya da yañı bir proyektlerni yapmağa siziñ niyetiñiz barmı? Bu kibi proyekt. ler daa olacaqmı ya da olmaycaqmı? Elbette, biz arzu etemiz şu işni devam ettirmek, şu taqımda da olsa daa yahşı. Amma mına men bir tedbirde olğan edim, mana men sorağanlar, menden sorağanlar ne içün ya siz mına ecnebiy bir. Müellifni alğansıñız, niçün bizimkilerni, o qadar dülberden-dülber eserlerni bastırmaysıñız, bilmeyim daa bir şey. Belki de, belki de, endi ecnebiy, çet ilden kelgen müellifni almaycaqmız, bizimkisini tercime etecekmiz. Meselâ, bilmeyim, Cengiz Dağcı, onıñ eserleri rus tilindeler çoqusı, onı da tercime etmek mümkün degilmi? Timur, ne dersiñ? Menim bilişim, Cengiz Dağcı misali olaraq, o, türk tilinde çıqarıla edi ve onıñ eserleri türk tilinde bar ve menim bilişim, ana tilimizni bilgen insanlar türk tilini de qolaylıqnen añlay bileler. Qoşayım, onıñ eserleri atı qırımtatarca da bar, çünki Yunus Handım Bunen oğraşqan edi, qırımtatar tiline bazı eserlerni çevirgen edi, yani tercime etken edi. Men belesem, bizim eserlerimizni dünyanıñ başqa tillerine çevirmek iyi olur, meselâ, ingliz tiline, yani bizim yazıcılarımız bütün dünyağa belli olsun dep, böyle bir niyetnen. Ve ekinciden, elbette ki, dünya, yani ecnebiy edebiyattan alıp, Eserlerni bizim tilimizge de çevirmege çoq müim bir şey. Çünki bu da bizim tilimizni, nasıl aytayım, populâr etmek, zenginleştirmek kibi bir şey. Menim fikrim öyle. Biz, biz qoşulamız buna. Sen ile razım. Men tüşünem ki, kene de biz tercimeni ne içün yapamız? Çünki biz mod, er kesge, meşur bir eserni alamız ve böyleliknen tilini bilmegenler ya da yaramay bilgen adamlarnı, vatandaşlarımıznı til meselesine, til bilmesine qoşamız böyleliknen. Şunıñ içün mına, bilmeyim, aqlıma ebet şimdi Garri Potter kele, onı tercime etse edik ileride ne güzel olur edi, ne qadar adam bunıñnen meraqlanır edi. Atta tilimni, tilini şimdi bilmese, mence o, Ögrenir edi, añlamaq içün mına qırımtatar tilinde nasıl olacaq eken bu şey. Elbette, añlayım, yuridik taraftan bu bayağı çekişmeler, Joan Rovlingni tapmaq, amma men tüşünem ki, şimdi degil, biz bir ğaye uydurmamız, amma kene de. Biz içtimaiy ağlarda barmız, epimiz, Timur, Mamure, men, Sebi, ya da er kes mına canlı bağda, er kes yañı tekliflerni, yañı bir ğayelerni qabul ete bile. Öyle, şunıñ içün yazıñız, ne aqlıñızğa kelin, maña yazıñ, men buna mıtlaqa köz taşlarım. Belkim de Timur da bir şey qoşar, belkim de Osman bir şey qoşar. Yani bizim diñleyicilerimizge aytacaqlarıñız barmı? Çünki bizim diñleyicilerimiz aynı zamanda siziñ oquyıcılarıñız da ola bilir. Onıñ içün mına şimdi sizge böyle bir imkân berem, aytıñız, siziñ oquyıcılarıñızğa aytacaq şeyleriñiz olsa, mıtlaqa paylaşıñız. Buyurıñız. Eñ esası, men bilesem, böyle kraunfanding şekilde. yapılğan birinci kitap qırımtatarlar arasında degil, amma biz içün o birinci kere yapıla ve bu saada bizde, yani ne mende, ne Mamulede, bellesem, ne Osmanda da, bellesem, tecribemiz pek büyük degil ve biz mında, Ögrenemiz demege de mümkün ve ögrenemiz er taraftan. Ögrenemiz nasıl bunı yapmağa, yani kraunfandingde çalışmağa, nasıl onı böyle taqımda çalışıp işimizni bağlamağa, bir birimizni añlamağa. Ve bayağı şeylerde bu birinci kere, men içün doğrusını aytsam. Belkim Osmannıñ tecribesi mında bar edi endi, bilmeyim. Biz Vicada belkim de bulunmaqtamız, yazıñız, telefon açıñız, içtimaiy ağlarımız açıq, cevaplarnı bütün suallerge bermege Men bilesem, er kes azır olacaq, bizge qol tutuñız. Men de qoşayım, nasıl dey, men ebet öz blogcı quvetimni, qabiliyetimni şimdi teşkerem, çünki ebet men tercime etmeyim, sadece resimlerni tüzetem. Amma blogcılıq daa yañı bir taraftan açıldı. Bu, ebet de, birinci sefer, men şunı qorqıp-qorqıp yapam, amma baqam da adamlar, Ep mana işanıp olalar. Mına aqça yollaylar, acayip bir şey. Amma baqıñız ne, ne aca, ne acayipligi men içün. Şimdi mına biz Timurnen Qırımdamız. Seviya Avropada, Mamure de qıtada. Bu acayip bir şey. Ana o, Metsenat, o, asılında, Amerikada yaşay. Ve bu acayip bir şey, endi o qadar adam bağlandı, o qadar qırımtatar bağlandı. Hacı Giray ne degen edi, birlikte quvet, mına biz quvetleşemiz, mına quvetimiz arta. Acayip da, bu güzel de, bunda, bilmeyim, göñül raatlığı saqlı degilmi? Men bilişim.
Bugünki zamanımızda, yani halqımızda o munasebetler, içteki munasebetlerde bu da büyük bir isse, bu da büyük bir iş. Bir dakikağa, bir saniyege bile biz halqımıznı. Biraz birleştirsemiz, o da yahşı iştir. Sağ olunız dostlar, tutqan işiniz oñ kelsin, Allah sizge yardımcı olsun, daa da çoq abuceneleriniz olsun inşalla sizde. Men belesem bu podkast çıqqan soñ o da öz işini yapar ve daa da insanlar sizge qoşulırlar. Men de sizge daa bir kere teşekkürlerimni bildirem, bugün bizim podkastımızğa qoşuldıñız, öz ğayeñiz aqqında tarif ettiñiz.